כ'האב געזען זיי ברענגען א מעשה פון הרב הצדיק רבי גמליאל ראבינאוויטש זאל זיין געזונט און שטארק, זאגט ער, ער קען א אינגערמאן וואס ער מורדיג נזהר אין שמירת עניים, ממש יעדע מאל ער גייט ארויס אין גאס טוט ער אויס די גלעזער, און ממש שטארק שטארק שטארק נזהר, פארציילט ער א אינטערעסאנטע זאך, אז איינמאל איז ער געפארן אויף א שטאטישע באס, כ'קען דער עולם קען די מעשה, וואס אייביג ווערט זיך חזר ווען דער אייבישטער געבט צוריק אין ארץ ישראל, שמונה י, ווי די גאסן זענען זייער אנגעלייגט דארטן געווען, און עס האט זיך גערוקט זייער זייער שטאטליך, די טרעפיק האט זיך גערוקט שטאטליך, און די אינגערמאן האט צוגעמאכט די אויג, כ'האב געמאכט איין רגע א רגע, כ'פאר יעצט דורך די גאסן, לאמיך צומאכן די אויג, כ'וועל צומאכן די אויג, איז ער איינגעשלאפן, געכאפט א דרימל. פיין. כאפנדיג א דרימל, זעה גייט ער זיצט דארטן, חלומ'ט ער זיך ווי איינער קומט צו און זעט איינער האט עפעס א צורה, עפעס א ווייסע בארד, קומט צו און זאגט אים, אין חלום הערט ער עס, אנטלויף, דא איז דא א פארדעכטיג פעקל, כ'וויל עס נישט, כ'וויל עס זאגן בלשון עברית וויל איך עס נישט ארויסזאגן וויאזוי עס גייט דארטן אבער, דא איז דא אזא פעקל, אנטלויף פון דא! ער וועקט זיך אויף, רשב ש קארגע פעקל, די באס פארט, אלעס פארט רואיג, שוין גיי ווייטער, ער האט זיך געמאכט און געוועקט, ער קוקט אראפ, ער קוקט ווייט, מאכט צו ווייטער די אויגן, און אינמיטן זעט ער דעם נצירי קומט אים נאכאמאל אין חלום, ער זאגט אים אנטלויף, דאס דא א פארדעכטיג פעקל, שוין ער האט געזען עפעס איז מורא'דיג אינטערעסאנט, ער זעט נישט דא קיין אלטע מענטש, קיינער שטייט נישט דא, אין חלום, ער הערט דאך קלאר, ער הערט די קול, ער הייבט זיך אויף און הייבט אן קוקן, ער זעט אז אונטער די סיט איז דא א רענצל, עס קומט נישט דארטן קיין עץ עפעס אריין, עפעס האט ער געזען דארטן, זאג מיר, ער לויפט צום דרייווער, ער זאגט פארן דרייווער, געב א קוק אן, איך קען זיך, איך זע אויס טאטאל פאני, איך וויל דיר נאר זאגן, איך ווייס שוין, איך, דא איז דא עפעס א פארדעכטיגטע זאך. קאר נישט געווען די טשענס, מען האט אראפ גענומען יעדעם איינעם טייקער פון באס, מען האט גערופן די פאליציי, מען האט געעפנט דעם רענצל, דארטן איז געליגן א ריזיגער באמבע, מען האט עס אויפגעריסן, האט עס אזאנס געקראכט, אזאנס דארף שוין שומרים מציל זיין, ווען דאס וואלט ווען געשאסן. האט ער דאך מיר געזאגט, איך קען דעם אינגערמאן, ס'איז נישט קיין ספק, און די זכות פון זיין שמירת עיניים האט ער זוכה געווען, פון הימל האט מען אים געגעבן די כח, ער קען אפראטעווען, איך ווייס צענדליגע לעבנס האט ער געקענט מיט דעם אפראטעווען. נאר מיט טעווילע און נאכאמאל אמינה, אמינה אין בורא עולמים.